Camêrek hingî di mal de rûniştî mabû, bên wî pir teng bû. Rabû derket dervaş xwe ra digeriya, ji bo serîkî rehet û hewakî paqij bistêne, bi alê daristanê va çû. Li wê derê bi dengê çivîk û pirpiroka û hewayê paqij, Derdê xwe ji bîr kirin û bêhna wî derket. Lê ka di dinyayê de rehetî heye? Piştî midekî kin bi ser vê rehetiya wî de derbas bû, dengê şêrekî bihîst. Hew dît ku wa şêr ji birçiya nêzîkî wî dibe û ji bona wî bixwe. Zilam hema ji tirsa mîna bayê bulanixê qevzek da xwe û reviya. Ji qas cara li pişt xwe dinêrt, didît wa şêr li pey wî ye û gav bi gav nêzîkî wî dibe. Zilam ji dûr ve bîrekî avê dît. Fêm kir ji wê bîrê pêştir ti rê xilasiyê ji destê vî şêrî tune. Şêr bi çar gava, ew jî bi di gava baz dida heta xwe gihand devê bîrê. Lê ji ber ku bîr kûr bû, nikaribû xwe bavê ji nav oê. Devê ca were û ji her du cûrên mirinê yekî ji xwe re bijêre. Yan mirina biavêtin, yan jî bi gezê devê şêrê birçî. Dawiya her du hala jî jê re tehl xuya kir. Çavê xwe li dora bîrê gerand, dît wa werîsek ji bo kişandina avê di nava bîrê de daleqandiye. Şêr hindik mabû wî zeft bike, zilam hema xwe avêt nava bîrê û bi her du desta Xwe bi wî werîsî va girt. Bi saya werîs di nîvê bîrê de ne sax û ne mirî daleqandî ma. Lê parîkî bêhna wî derket. Rebeno nizanibû ji baranê reviye û xwe avêtke ber teyrokê. Li binê xwe nêrd, dît û çi dît? Wa merek ji binê bîrê serê xwe hildaye, bi jor va dihilkişe çavê wî lê were û bi vî malkambaxî va bide. Zilam gava mer dît çavê wî bilbisîn û tirsa dilê wî bêtir zêde bû. Li jorê şêr, li jêrê mer û qiram ket herdu milê wî, Hema bi ku tek dikaribû li ber xwe bide. Hê di wî halî de ji xwe re rêkî xilasiyê digeriya. Du heb mişkê reş û spî ji wan qul û qewêrê dora bîrê derketin û hatin werîs bixwin. Ji jor ve bû qirteqirta devê wan û werîsê wî hêdî hêdî sist dikirin. Zilam tevlî wî werîsî xwe rast û çep di bir tanî ji bona birevin. Lê wan her du mişka dev ji xwarina werîs bernedan. Vî zilamî ji bona mişk birevin ku wisa xwe di nava bîrê de dihejand, pişta destê wî şil bû, ji xwe devê wî ji tîna ziwa bûbû. Bi zimanê xwe tam kir. Dît wan hingiv e. Di navê hinek mêşê hingiv kewara xwe di wir de ava kirine û bi hingivê esîl tije kirine. Zilam çawa tema hingiv li devê wî ket, hema dest bi xwarinê kir çi qas dixwar jê têr nedibû. Hingî tema hingiv lê xweş hat. Şêr ji bîr kir, me'er ji bîr kir û her du mişk jî ji bîr kirin. Hê wisa di nav vê kêfxweşiyê de ji nişka va çavê wî ji hev vebûn û ji xew şiyar bû. Demekê ev tişta ku hatine serê wî tev xewn bûn. Lê zilam bi vê xewnê dinya dî li ber çavê xwe dît. Piştî ku bi xwe ve hat û hişê wî hat serê wî, xwest mena vê xewna xwe yê ecêb û xerîb hîn bibe, Çû bal alimekî, ji destpêkê heta dawiyê ev xewna xwe got û mana wê jê pirs kir. Vî zanyarî dema guh da vê xewna wî ecêb û xerîb, Beşişî, got maqê tu nizanî mana vê xewna te çi ye? Zilam got kas, kur zanim, ji kerema xwe re tu ji min re bêjî baş e. Vî zanyarî jê re wiha got, Ew şêrê li pey te de hat Ezraîl bû. Ji bo standina rihê te tim û dayîm li pey te. Ew bîra ku mehr di nav de bû qebra te ye. Ew werîsê te xwe pê ve girtibû, umrê te ye. Ew her du mişkê reş û spî şev û roj in, her saet û her deqe ji umrê te dixwin. Zilam got ew hingiv çi ye? Got ew hingiv jî jiyana dinyayê ye. Lewra dinya şîn û şîranî ye, kêf û lezet e. Çawa te dest bi xwarina hingiv kir, te mirin ji bîr kir. Qebra tarî ji bîr kir, hesabê roja axiretê ji bîr kir û emrê te tev bi xwarina wî hingivî derbas bû. Got madem tu ji vê xewnê şiyar bûyî, haya xwe ji xwe bîne, bila ev jiyana te bi xeflet derbas nebe, car heye tu nikaribî şiyar bî. Gelî birana, nehewce ez tiştekî li ser vê meselê zêde bikim. Ji xwe we fêm kir. Lê şîreta min li we ev e, Li vê dinyayê ji xwe re hinek karê baş bidin hev. Li wir ê poşmanî ti feydê nade.